Salam. Meniň adym Atamyrat. Men sizi satyşlary girdejileri marketplace-iň üsti bilen köpeltmegiň täze ýoly bilen, ýagny sanly satyş atly proýekt bilen tanyşdyrmak isleýän. Bilşiňiz ýaly, indi Amerikada, Ýewropada Amazon, Ebay ýaly marketplace-ler bar. Olar togsanjy ýyllardan bäri işläp ýörler. I gitdigiçe zakazlary köpelýärler, ulalýarlar, ösýärler. Hut şolar ýalam ine Orsýetiň bazarynda-da Wildberries, Ozon şular ýaly marketplaýsler bar. Olaram olaram ösýärler, gitdigiçe ulalýarlar. Biziň ýurdumyzda-da ine onlarça marketplaýslar bar. Olaryň içinde ine şulardyr. Ine Tamakars meselem marketplaýs däldi. Bildirişler, doska bolup durýar, ýöne oň içinde bir marketplaýsyň bir elemendi bar, toýs biznes hasap içinde edip bolýar. Ilçinde magazynyňyzy döredip, içine harytlaryňyzy goýup bolýar. Ynam dar Gipr nesibesinden bolsa hakyky marketplace-ler içine dükanyňyzy döredip harytlaryňyzy goýup bolýar. Şu dördüsiň dördüsiniň jemi bir million üç ýüz müňe golaý, üç ýüz müňden köp Play Market ýüklemeleri bar. Oň üstesine-de iOS-am goşmaly, oň üstesine-de web saýdam goşmaly. Gaty köp müşderiler şo taýy girýärler. I siziň sosial setlerde-de öz dükanyňyz bardyr, o taýdanam söwda etýänsiňiz. Ýöne o ýere girmek üçin ilki bilen vpn gerek. Arkaýyn şeýle girip bolmaýar. Olam käbir adamlarda bar, girip durýarlar. Köpüsinde bolsa ýok. Eýýäm şu ýoklar siziň harytlaryňyzy görüp bilenoklar internetde. Şol eýýäm söwdany peseltýär. Marketplaýslaryň ýene-de bir ullakan aýratynlygy, gowy taraby, olaň oňa girmek üçin vpn gerek däl. Sebäbi marketplaýslar bärde biziň ýurdumyzyň içinde bolýar-da. I şoň üçin hem çalt işleýär, bloklanmaýar, suratlar hemişe açylyp durýar, gije-gündiz işläp durýar, zakazlar edibermeli arkaýyn. Indi biziň proýektimiz size näme hödür etýär? Biz size hödür etýänimiz siziň dükanyňyzy şol marketplaýsleriň içine geçirip bermek hyzmatyny etýär. To ýest pod klýuç hemme zady özümiz etýäris. Ine marketplaýslerde siziň dükanyňyz Ine, şular ýalyrak bolar. TM kartysynda biznes hasabyň içinde her hili kategoriýalar bar. Oň şol kategoriýalaryň içinde siziň dükanyňyz bolýar. I harytlaryňyz durýar. Aýna Ynamdar Gipr nesibesinde-de öz dükanyňyz bolýar, içinde harytlaryňyz bolýar, hemme zat diýýän ýazylan. Bahasyny, opisaniýasyny, adyna çenli hemme zat bar, suratyna çenli bar, gije-gündiz elýeter zakaz edibermeli arkaýyn. Ýi zakaz edilende-de, meselem, ol sosialnyý setlerde birden, meselem, on adam ýazsa, hersine aýratyn jogap berip çykmaly, hersine birden zakaz eden ýagdaýynda hemme maglumatlaryny belläp almaly, telefon nomer, adres, adyny, hemmesini bir-birden belläp almaly. Marketplace-lerde bolsa müşderiniň özi hem size taýynçylyk edip ugratýar. zakazlar gelip durýar taýynjak suratyna hemme zady bar. Siz diňe menejeriňiz bolýarmy, kassiriňiz bolýarmy jaňlaşyp dostawka bolsa dostawka ugratmaly bolmasa özüm baryp aljak diýse geliň indi pylan ýerde magazynymyz diýip kliýenti çagyryp bilýärler. Indi nädip goşulyp bolýar, nädip peýdalanyp bolýar? Ýene birinji ädimde marketplaýsler bilen bile şertnama etýäňiz, şu dükan we marketplaýs. I biziňkimiziň aramyzda-da dükan i biziň şu proýektimiz bilen şertnama etýäs. Ondan soň ikinji ädimde eger harytlaryňyzyň suraty ýok bolsa, biz barýas. Bar bolsa-da biz barýas, opisaniýasyny ýazýas, surat ýok bolsa surata düşürýäs, professionalnyý fotoapparatda surata düşürýäs. Onuň tawaryňyz ulurak bolsa onda äkitýäs de studiýada surata düşürýäs, professionalnyý edip. Ondan soň üçünji ädimde ýaňky düşürilen suratlary, ýazylan informasiýalary üstünde şolaryň üstünde işleýäs, abrabotka etýäs. Ondan soň ýaňky marketplace-iň içine ýükleýäs, dükanyňyzy döretýäs, içine harytlaryňyzy goýýas, banerler ýasaýas, şol marketplace-lerde goýar ýaly banerler ýasaýas i ondan soň birinji satyşa çenli bile barýas. To ýest birinji zakaz bolinça biz ýanyňyzda bolýas-da, biz ýöne açyp berdik, boldy sag bol diýip gidemzok. Birinji satyşyňa çenli ýanyňyzda bolýas. Ondan soň indi hyzmatlarymyzyň bahalary, indi üç sany tariflerimiz bar. Birinji tarif, minimalnyý tarif, oňa elli sany haryt girýär, ýüz sany surat, bir müň bäş ýüz manat. Suratyň sany köpelip bilýär. Käbir towarlar indi iki, iki sapar surata düşürilýär, şu taýda şo hasap edildi. Käbirleri bolsa üç-dört sapar surata düşürilýär. to ýest şu ýüz surat däl ýüz elli iki ýüz surat hem bolup bilýär üç suratlaram biz siziň özüňizede geçirip berýäs ýaňky sosialny setleriňizden goýar ýaly onuň ortaça tarif bar oňa ýüz haryt girýär iki ýüz surat iki müň bäş ýüz manat bahasy i amatly tarif bar iki ýüz haryt dört ýüz surat dört müň bäş ýüz manat bahasy bu bahalardan intäk gorkmaň häzir size ýörite bir teklip bar Onuň şu amatly tarifde bir aý ýöredip bermek hyzmaty mugt gitýändir. Hawa. I ondan soň ýöredip bermek hyzmaty aýratyn her aýda tölegi bäş ýüz manat iki ýüz haryda çenli. Bäş ýüz manatdan. Oň içine näme girýär? Oň içine on sany täze haryt goşup berýäs. To ýest eýýäm iki ýüz on haryt bolýar. Ondan soň içindäki harytlaryňyza gözegçilik edip berýäs. Birden bahasy üýtgän ýagdaýynda ýa stogy azalan ýagdaýynda, gutaran ýagdaýynda aýyrýas içinden. Şo hyzmatlary etýäs i plusam marketplace bilen bile aksiýalar geçirip durýas. Meselem marketplaceler hem işleşýädä biz bilen o baş sahypasynda birinji edip banner goýjak bolsak marketplace bilen bile işlemeli aksiýa etmeli şolar ýaly ýeňillikler bize marketplaceler berýä bile işlemek üçin. Ondan goşmaça-da ekranlarda ýa başga ýerlerde magazynymy reklama etjek özüm diýseňiz, ony hem marketplace bilen bile edip bolýar i ýaňky rashodlaryny hem ikä paýlaşyp bolýar. Gaty uly ýeňilliklere gitýärler marketplaceler. Ine ýörite teklibimiz şul aýyň soňuna çenli biziň hyzmatymyz bilen peýdalansaňyz ine şular ýalak skidkalar bar. Gaty gowy skidkalar ynanyň, hökman peýdalanyň. Indi amatly tarif dört müň bäş ýüz manat däldi, iki müň dokuz ýüz togsan dokuz manat, bir müň bäş ýüz bir manat ekonom etýäňiz. To ýest ýörite bir işgärem tutmak daşy gerek däl. Ol kassir bolsa, menedjer bolsa şo-da ýetýär. Olardan bize minimalnyý hyzmat gerek. Ol stogy bize berip dursa, biz obnawlýas edip durar ýaly. Ol polýubomu taýda bermeli bolýar-da, hökman gerek bolýar. Gelen zakazlary ugratmaly. Onuň üçin hem gerek bolýar ol, hökman gerek bolýar-da. Ýöne minimal hyzmatlar, galan işi biz özümiz etýäris. Ondan şu siziň dükanyňyzyň uçuşlaryny ýene bir sapar ýatlatmak isledik. Ine, mahabata siz goşmada çykdajy e, etmeseňiz hem bolýar, sebäbi marketplaýslaryň özi özüni reklama etýärler. Şu wagt ine radioda, telewideniýede, monitorlarda, Tamakarsda Köp ýerlerde marketplaýslar özlerini reklama edip durlar. Bize diňe şo marketplaýsyň içinde özümizi gowy ýöretsek, dükany gowy ýöredip marketplaýs bilen işläp ýaňky banar zady ýasap dursak wagtynda şo taýda biz utýas. Ýaňky mahabatdan geljek kliýentleri biz hem öz dükanymyza çekibilýäs-de. Onuň esasy söwdaňyza goşmaça söwda bolup durýar-da. Markpleýslere girýän azyndan üç ýüz müň sany adamdan adamlara öz harydyňyzy hödürläp bilýäňiz. Bahalar ýazyp durýar sosial setlerdäki ýaly, ýöne ýazyşyp oturmak gerek däl. Sargyt islendik wagtda we islendik sanda edip bolýar, to ýest birden on adam göni zakaz edip bilýär. Markpleýsdäki sahypaňyz siziň öz saýdyňyz hökmünde bolýar. Vpn gerek däl, bloklanmaýar. Gün-günden potensialnyý kliýentleri köpelip durýar marketplace-laryň, sebäbi özlerini reklama edip durýarlar. Ýöretip bermek hyzmaty bizde bar, size ýörite işgär tutmak zerurlygy ýok, biziň özümiz hem iş etýäs. Ine, şunlukda boldy beren, eden prezentasiýamyz size peýdaly bolandyr diýip umyt etýäs. Hyzmat bilen hökman peýdalanyň, soraglar bolsa hökman jaň ediň, ýazyň. Biz aragatnaşykda size garaşýas. Sag boluň.